Onua dɔfoɔ, Christ asomdwoeɛ nka wo baabi a wɔ biara. Sɛ ɛnnɛ da yi wote me nka a, na ɛnyɛ bɔne so. Ɛyɛ Awurade asɛm na mede brɛ wo baabi a wɔ biara. Ebi a na ɛnnɛ ɛne wo last day a wote Awurade asɛm yi. Ebi nso a na ɛnnɛ ɛne wo last chance a wote asɛm yi. Nti mesrɛ wo sɛ wote asɛm yi a, mempiri w'akoma. Nya berɛ na gye berɛ na tie Awurade asɛm yi na ɛnsesa w'abrabɔ. Na da nkwa ama no wu a, Wonya akontaabuo papa bi abu akyerɛ yɛn Awurade Nyankopɔn no. Na nnɛ message a mede bɛma to ne din sɛ a great accountability a great accountability anaasɛ death is inevitable. Ɛnɛ matena ase ahu no sɛ Owuo reba a, ɛmmɔ nnipa nkaeɛ. Ɛba berɛ a onipa ani nna ne ho so. Maame ne wo mmienu mmɔ mpaeɛ berɛ a Awurade asɛm reba yi. Yɛda wo ase, Onyame Tumfoɔ, Onyame Nwanwani, awia yi anaasɛ ɛnnɛ da yi, wo din na aseda nka. Meyi wo ayɛ hyɛ wo din anuonyam, me Nyankopɔn. Me mpaebɔ ne sɛ fa me so ma wiase aman ne panin ne obi biara nam me so nte w'asɛm yi, Awurade. Me mpaebɔ ne sɛ mebɔ mpae na ne akra biara hyɛ wo nsa. Ne Satan afura n'ani. Ne Satan asisi n'aso. Ne Satan ɛde akoma wayɛ n'akoma dendenden. Mpirim saa akoma no. Ma akoma no nyɛ mmerɛ sɛ nsuo a ɛtene. Awurade me Nyankopɔn, me mpaebɔ ne sɛ ma w'asɛm no nkogu asase papa so na ɛnso aba ebi wɔ ɔha, ebi aduosia, ebi aduasa. Paapa ɛnna ɛdi akyire no wosane w'anuonyam ɛtɔ so mmienu a. Wo mma ne wo akɔdi dɛ wɔ soro. Nhyira nka wo din daa sɛ wɔtie yɛn wɔ Yesu Kristo din nti. Amen. Oyɛrɛfo berɛ a wɔte yɛbɔ mpa yɛ wie yi. Topic a madi kan de aba no mese mato no din sɛ a great accountability anaasɛ death is inevitable. Ɛnnɛ matena ase ahunu no sɛ, Awurade ahyehyɛ yɛn nna ato hɔ ama onipa biara. Kyerɛ sɛ onipa a ɔwɔ asase so ha biara, Awurade ahyehyɛ yɛn nna ato hɔ ama yɛn. Nna no, ɛnyɛ adeɛ a wobɛpa ho. Ɛmfa ho ne sɛdeɛ woteɛ biara, sɛ berɛ no to a, na to. Ɛberɛ no to a, wontumi nka sɛ wo na wote sɛn koraa a, wobɛsiane saa mmerɛ no ho. Hallelujah. Me a mete hɔ yi, mennim mmerɛ a Awurade bɛfrɛ me. Wo a wote hɔ yi, wonnim mmerɛ a Awurade bɛfrɛ wo. Ebi a na nnɛ ne wo last chance. Sɛ wote nne yi na wopirim akoma a, bi a na woayɛ nkwaseadeɛ. Ɛnɛ adeɛ a ɛba wiase a nnipa bi takekakeka a me ne wo anka menka bi da ne sɛ, Nnipa bi tumi tena ase ka sɛ owuo nso yɛ deɛn? Owuo anaa sa, nnipa brɛ ma owuo. Sɛ nka me ne wo a, nka mentena ase nka saa da. Sane sɛ wowu a ɛnsae. Nea ɛka akyiri no ɛdɔɔso ma wo. Akonta bi da hɔ ma me ne wo mmienu a, me ne wo mmienu yɛkɔkɔbu akyerɛ papa no a yɛkɔkɔbu akyerɛ asase wura. a mmienu mmienu wɔbɛbisa afiri hɔ. Anoyie bi da hɔ mmienu mmienu. Na sɛ mmienu mmienu yɛka yɛn nsa gu yɛn bo na yɛansɔre bio a, asɛm bɛn na yɛkɔka kyerɛ papa no? Anoyie bɛn na yɛne papa no kɔ akɔyi? Ɛnnɛ mewɔ nsɛmfua mmiɛnsa bi ansa na mede Awurade asɛm rebrɛ wo yi. questions bɛyɛ three or four bi a mebisa wo ansa na mahyɛ aseɛ de awurade asɛm yi aba ansa na yɛdi kan wura awurade asɛm no mu deɛ ɛdi kan no mebisa sɛ do you know your date of birth ɛno deɛ meka bɛka sɛ an ɛsiane sɛ wonim da a yɛwɔ woɔ na mebisa sɛ do you know your date of death ɛno wonim Mmerɛ bɛn na wobɛwu? Me a mekasa yi, mennim mmerɛ a mɛwu. Na wo nso ɛ, wonnim ɛberɛ a wobɛwu. Ɛsɛ sɛ nnipa yɛbrɛ yɛn ho ase na yɛhwɛ yɛn ho yie na yɛsuro Onyankopɔn na yɛdi ne mmara nsɛm so ne n'ahyɛdeɛ so na yɛtena ase hu no sɛ, ɔno na ɔnwonoo yɛn, ɔno na ɔbɔɔ yɛn. Na mmerɛ di akyire no ɔne me bu yɛ atɛn hallelujah deɛ ɛtɔ so bi a ɔbɛbisa ne sɛ why are you on this earth botaeɛ bɛyi nti ana wɔ saa asase wei so ɛdeɛ bɛyi nti ana wɔ saa asase wei so kae sɛ ɛyɛ biribi nti ana wɔ asase wei so na sɛ ɛdi nna hene a wobɛfiri saa asase wei so gye tom yie sɛ yɛ biribi nti na wɔ asase wei so Adwuma pɔtee bi nti na Awurade ahyɛ wo ne wo mmienu nsa. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa no sɛ three na mebisa wo, sɛ are you able to fulfil your mission on this earth? Botaeɛ nti a Awurade de wo ba asase yi so no, woatumi abɛdi so wɔ saa asase wei so anaa? Baako a mebisa wɔ bio nso ne sɛ, Do you know the day you will leave this earth? Ɛda a ɛtɔ so nnan, question a ɛtɔ so nnan no, wonim bere a wobɛfiri saa asase wei so? Nsɛm a mebisa nyinaa, ansa no yɛ no. Ansa no yɛ daabi. Ɛnna sɛ ɛyɛ daabi deɛ a, deɛ na ɛsɛ sɛ me ne wo mmienu yɛ? na ɛkyerɛ sɛ daabi deɛ a, anoyie ne adwuma kɛseɛ bi ne nkodeɛ bi da hɔ ma me ne wo mmienu a yɛbɛyɛ. Adwuma kɛseɛ bi da hɔ ma me ne wo mmienu a yɛbɛyɛ a Awurade hwehwɛ firi me ne wo mmienu hɔ. Ɛnyɛ me nkutoo na Awurade hwehwɛ firi me hɔ, na mmom wo na Awurade nso hwehwɛ firi wo hɔ. Aso sɛ atemmuo no bɛto wɔ asase yi so anaasɛ sɛ mpo owuo bɛfa me ne wo mmienu kɔ a, Anoyie bɛn na ɛrekɔgu so akɔka akyerɛ papa no? Onipa a ɔba wo wo nna atia, ɔhaw ma, amaneɛ ma. Yɛ nna te sɛ ɔpaani nna, ɛrenkyɛ na Awurade atwa agu te sɛ serɛ. Yɛ nna te sɛ nhwiren, flowers, ɛyɛ frɔmfrɔm, ɛrenkyɛ na ayɛ ayɛ basabasabasa. Ɛnnɛ, Awurade hwehwɛ me ne wo mmienu, yɛn nkwagyeɛ hia Awurade. Ɛnnɛ nnipa bɔ ne bra sɛdeɛ ɔpɛ. Nnipa nante anammɔn biara a ɔpɛ. Hann no aba wiase nyinaa nso nnipa dɔ sum kyɛn hann no. Nnipa apo hann no, ebia wɔdwane pɛ sɛ wɔbɛyɛ sum mu nnwuma. ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ nneɛma a ɛnsɔ awurade ani ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ nneɛma a ɛnhyɛ awurade anuonyam ne ma bɛhyɛ ne nipadua anuonyam na wɔnyɛ n'akatua wɔ asase yi so ɛnya deɛ a ɔbɛnya n'akatua wɔ awurade hɔ ɛne nipa deɛ ɔyɛ bia sɔ nipa ani ɛnya deɛ a ɛsɔ yɛn awurade nyankopɔn n'ani mene wo hwɛ nsɛm bi ɛwɔ matthew chapter twenty five. Verse number fourteen to nineteen. Bible sɛ owura bi tena ase na bere bi duyɛ a na ɔretu kwan na ɔde nnwuma bi hyehyɛɛ ne nkoa anaasɛ ne servants no nsa. Bible sɛ ɔde talent memaa obiara sɛdeɛ obiara ahoɔden teɛ. Deɛ ɔdi kan no ɔmaa no talent five. Deɛ ɔtɔ so mmienu no ɔmaa no talent two. Deɛ ɛtɔ so bio no ɔmaa no talent baako pɛ. Sɛ wokenkan a, topic no ɔse nkoa pa ne nkoa bɔne ho asɛm. Na nea ɔmaa no talent five no, ɔde yɛ adwuma ma ɔsan nya five ka ho. Nea ɔmaa no talent two no, ɔde yɛ adwuma nya talent two ka ho. Na Bible sɛ nea ɔmaa no talent one no, ɔkɔtutuu fam de talent one no kɔhyɛɛ hɔ no kɔsi sɛ master no bae. Na Bible sɛ berɛ a master no bae no, ɔbɛhwehwɛɛ deɛ obiara de ne talent kɔyɛeɛ. Bible sɛ, deɛ ɔnyaa talent five no, ɔtumi de kɔyɛɛ adwuma nyaa talent five no bi san kaa ho. Na Bible sɛ, master no ka kyerɛɛ no sɛ, mo akwapa nokwafoɔ, woadi kumaa yi anaasɛ ketewa yi ho nokorɛ. Na Bible sɛ, deɛ ɔnyaa mmienu no, deɛ ɔyɛeɛ nie, tie. Two no, Ɔde yɛ adwuma nya bi san ka ho. Na baako no deɛ, wamfa nyɛ adwuma. Awurade de adwuma bi ahyɛ me ne wo mmienu nsa, na deɛ ɛyɛeɛ nie, Bible sɛ, deɛ wamfa ne deɛ anyɛ adwuma no, ɔgye firi ne nsam de kɔka deɛ ɔnya five no deɛ ho. Ɛsiane sɛ na ɔnni botaeɛ bi, na ɔnni aim, ɔyɛ aimless. Ɔnni botaeɛ bi nti na ɛsɛ sɛ yɛtwa no gu sɛ serɛ. Awurade de adwuma bi ahyɛ me ne wo mmienu nsa. Sɛ yɛbɛyɛ na ɛno na ɛdi akyi no ho yɛ sɛ mo yɛ yakwapa nokwafoɔ. Mmerɛ ɛdi akyi no ɔbɛhyɛ yɛ anuonyam. Ɛnnadeɛ bɛn na yɛde yɛn nipadua ɛyɛ? Ɛne hwan na yɛde yɛn akra ma no? Yɛde yɛn akra ma bonsam ɛnna yɛsom awura no mmienu. Ɛnna yɛnsom Awurade Nyankopɔn a ɔbɔɔ yɛn. Ɛnnɛ yɛsom bonsam a onni biribiara de ma yɛn a yesusu sɛ ɛnnɛ a ɛdi akyiri no, ɔde yɛn bɛkɔ ne bonsam gya no mu. Ɛnnɛ a ɛdi akyiri no, ɔde yɛn bɛkɔ ɔsekyerɛ ne amanneɛ, ɔhaw ne amanneɛ mu na ɔde yɛn bɛkɔ. Ɛnnɛ nipa yɛ ade a ɛbɛsɔ bonsam ani. Nipa drɛse basabasa. Oyi ne ho gu wiase. Ɔto ne ho sɛnea ɔpɛ. Nipa to ne ho asaworam. Oyi ne ho nante. Wonhu no sɛ wei yɛ Kristoni. Wonhu no sɛ wei yɛ wiasemni. Oyi ne ho bɔ abrabɔ bi a ɔpɛ sɛnea ɔsɛ fata. Wiasefo ɔkɔ a wɔkɔ bi. Akristofo ɔkɔ a wɔkɔ bi. Wohwɛ asɔrefie a wɔte hɔ bi. Wohwɛ abosomfie a wɔte hɔ bi. Nnipa bɛn na woyɛ? Ma yɛn nso kenka nsɛm bi wɔ Job chapter fourteen verse number five. Bible sɛ sɛ wahyɛ me nna ato hɔnom tie o. Awurade Israel Nyankopɔn no, wahyɛ me ne wo mmienu yɛn nna ato hɔnom. Ɛnyɛ me nkutoo na Awurade ahyɛ me nna ato hɔnom o. Ɔsɛ Awurade ahyɛ yɛn nna ato hɔnom. Yɛn papa Jerry John Rollins a wɔnyɛ ne baabi kɔ Awurade mfa ne kra nsie yie. Awurade hyɛ ne nna ato hɔnom. Asɛ saa ɛhyeɛ no, ɛni kwan sɛ ɔpa ho. Sɛ ne nna no so a, na aso. ɛso a obiara nni anoyie biara ma no. Da a ɔbɛka ne nsa agu ne bo no, anoyie biara nni hɔ ma no bio. Berɛ no so na Awurade teɛ mu frɛ no sɛ, me wo mmara a mede maa wo nie, bra na so a. Anoyie biara nni hɔ a ɔbɛka sɛ, papa, ma me bi nka ho. Bible se, Na n'abosome dodoɔ wɔ wo tirim, na watwa hyeɛ a onipa dasani nsia ho ama no. Ɛnneɛ yi w'ani firi ne so, na ɔnhome nkɔsi sɛ ɔbɛwie ne nna sɛ ɔpaani. Tie o! Awurade ahyɛ onipa dasani nna ato hɔ ama no sɛ ɔpaani. Sɛdeɛ ɔpaani nna so a na aso no, ɔpaani adwuma a ɔbɛyɛ no asase so, sɛ ne mmerɛ no so a na aso. Saa na Awurade Nyankopɔn, Israel Nyankopɔn no, wahyɛ nnipa dasani mmerɛ ato hɔ ama no. Sɛ sɛ mmerɛ no so a na aso. Mmerɛ no so a ano yɛ nni hɔ ma obiara bio. Mmerɛ no so a ano yɛ nni hɔ ma obiara bio. Berɛ no so a na so, hallelujah, berɛ no so a akontabuo biara nni hɔ ma wo bio wɔ asase so. Berɛ no so a wo ne obiara nni akonta akɔbu bio. Wo berɛ no so a na so. Berɛ no so a na so. Ano yɛ biara nni hɔ ma wo bio. Sɛ mibu nkonko kɔ hɛn akyi a, onipa a Awurade bɔɔ no baa asase so a ɔne Adam a ɔne barima a Nyankopɔn dii kan bɔɔ no. Bible sɛ Adam nya mfirihyia 930 years ansa na owu. Adam de n'ani hunu owuo. Adam wubewui. Ɛhyeɛ a na ɛda hɔ ma Adam no, berɛ no soeɛ no, Adam antumi anhuri antena ɛhyeɛ no. Berɛ no soeɛ no, Adam antumi ammɔ antra Awurade hyeɛ no. Na ɔtwa owuo. Mehwɛ onipa bi te sɛ Metusala a na ɔyɛ Adam aseni. Metusela nyaa mfirinhyia 969 years ansa na ɔrewu afiri ateasefoɔ asase so. Tie ne yie. Metusela mpo tenaa ase ewui. Onipa a Bible sɛ onyini paa wɔ asase so. Metusela. Mpo onipa a na ɔne Awurade bɔ mpunumpu Moses. one hundred and twenty years wɔ horeb bepɔ so owui me nua wonkyere bɔ saa asase wei so ɛdane sɛ dɛn mpo a wobɛwu ne sɛ nti na ɛsɛ sɛ wohwɛ w'abrabɔ ne w'adagyeɛ yie na ɛsɛ sɛ wohwɛ wo nkasɛeɛ ne wɔnam tutuo yie sane sɛ mmerɛ bi ba a awurade ɛbɛgye me ne womenu yɛ nkwa afiri yɛn nsɛm mmerɛ bi ba a awurade bɛbu asase ne wiase aman nyinaa atɛn Na anoyie bɛn na ɛda hɔ ma me ne wo mmienu? Anoyie nni hɔ ma obi abio. Yɛmbrɛ ne so a na aso. Yɛmbrɛ ne so a na aso. Ɛtuma ne hwɛ ɔman yi mu. Mehu sɛ titirefoɔ bebree aba a wɔn hyeɛ no so yɛ no wɔn antumi ahwie antra hyeɛ no. Mehwɛ mpanimfoɔ bebree ahemfo bebree abɛse akɔ. Yɛn nananom Opoku Ware, wabɛsen kɔ. Yɛn nana Otumfo a odi kan, wabɛsen kɔ. Yɛn nananom bi te sɛ Kwaku Duah, wabɛsen kɔ. Yɛn mampanin, yɛn ministers binom te sɛ Honourable Kwadwo Banwradu, wɔn abɛsen kɔ. Yɛn president Ivan Satamis, wɔn abɛsen kɔ. Evangelist Akuku Dam Akɛsefoɔ, Evangelist Oduro, Yɛn papa mmoakonom, yɛn mpanyimfo bebree abɛtena asase so abɛka Awurade nkwagye nsɛm, wɔabɛsen kɔ. Peter nom abɛsen kɔ. Yesu Kristo wui na nnansa nso ɔsɔree. Ɔno no onya onipa a ɔdi owuo ne asaman so nkonim. Fa wo ho ma no na ɔbɛgye wo ne wo fie nyina. Hallelujah. Ɛnɛ mepae mu aka Awurade nkwagyeɛ ho akyerɛ wo. na sɛ wonnim saa papa no a ɔno na wawu na wadi owuo ne asama so nkonim ɛna mekamfo ne ma wo sɛ wonnim awurade a mekamfo ne ma wo baabi a wɔ biara mehwɛ mpanimfoɔ binom te sɛ evangelist in the name evangelist oduro nom wɔnom abɛsen kɔ wɔn brɛ ne so yɛ brɛ a awurade hyehyɛ ma wɔn no brɛ ne so yɛ no wɔn antumi antra saa ɛhyɛ no Sɛ metena ase na mehwɛ onipa bi te sɛ Ɔkɔmfoanɔkye wɔ Asanteman mu a, Kɔmfoanɔkye, ɔkɔmfoɔ a ɔtumi bɛtena aseɛ na saa kɔmfoɔ yi tumi dua bɛ twa no the same day no a, na me ne wo mmienu yɛhu sɛ yɛrentena asase so nkyɛre. Yɛrentena asase so mmɛdi kyɛ bi wɔ asase so o. Nti ɛwɔ sɛ yɛtena asase so na yɛdi nokorɛ. na yɛnhwɛ Awurade Nyankopɔn akyiri kwan. Ma me ne wo nhwɛ asɛm bi wɔ Hebrews chapter nine verse number twenty-seven. Bible sɛ etwa sɛ onipa dasani wu prɛko pɛ, na owu no akyiri no atemmu da hɔ ma mmienu mmienu. Wanka sɛ etwa sɛ onipa ewu mmienu o. Ɔsɛ etwa sɛ onipa dasani yewu prɛko pɛ, na Bible sɛ owu no akyiri no atemmu no ɛda hɔ ma me ne wo mmienu. Na sɛ me ne wo mmienu sɛ yɛka yɛn nsa gu yɛn bo a, anoyie bɛn ɛna da hɔ ma me ne wo mmienu bio? Ɛda a yɛbɛka yɛn nsa gu yɛn bo no, anoyie biara ni hɔ ma yɛ bio. Yɛnhwɛ yɛ saa da na yɛbɛyɛ mmɔbɔ. Yɛnhwɛ yɛ ni yɛtena ase. Na saa da no bɛto yɛn mpofiri mu a, ɔdɔfo yɛbɛyɛ mmɔbɔ. Yɛbɛyɛ mmɔbɔ. Because menim nnipa bi wɔ hɔnom a, wɔtra ase a wɔnsusu sɛ mpo owuo no ka ba bɛto wɔn mo. But berɛ a wɔn ani nna wɔn ho so no, owuo no ba bɛto wɔn mo. Ɛnna nipa tumi bɔ ne bra sɛnea ɔpɛ bia wɔ asase so. Aberɛ a wɔnnim sɛ Awurade na ɛbɔɔ wiase. Onim sɛ wiase mu sodifo no, ɛrenkyɛ ɔbɛsan aba bio, na okita n'akatua de brɛ onipa biara sɛdeɛ ne nnwuma teɛ. Ma me ne wo nhwɛ nsɛm bi ɛwɔ odiyifoɔ Isaiah nwoma no. Isaiah chapter 14 verse number 9. Bible sɛ asamando a ɛwɔ aseɛ no ɛka ne ho ɛbɛhyia wo ba tie o. Mede yɛn papa a ɔwuiɛ yi yɛ former president, former president Jerry John Rawlings. Ɛyɛ a mede ne yɛ mfatoho ma wo. Berɛ a ɔwuiɛ yi, Asamando ɛrebɛhyia ne kwan. Berɛ a wɔwoo no, Asamando ɛreba abɛhyia ne kwan.